Айхаҥараҕын Мин Томская Евдокия Спиридоновна диэн Баппаҕайы нэһилиэгин Арыылаах учаастагар Федоровтар диэн аҕа уустара олорбут сирдэригэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахха кулун тутан уон биэс күнүгэр төрөөбүтүм. Ийэм Федорова Татьяна Афанасьевна диэбит. Аҕам Федорова Спирдон Ефимович диэн. Аҕам тыһыынча аҕыс сүүс аҕа уон сыллаахха төрөөбүтэ. Ийэм тыһыынча аҕыс сүүс тоҕус уон сыллаахха төрөөбүтэ. Онно биһиги тоҕус оҕолоох эт тоҕус оҕону кытта сэттис оҕоннон төрөөбүтүм. Билигин биэспит паар Онтон ото ото кыраҕа эрдэхпинэ оттон онно даҕаны улахан дэлэгэй олохуох этэ быһыыта. Хойут били сэриигэ ээ туохха оскуолаҕа Тоҕус саастаахпар киирбитим. Отут аҕыс сыллаахха. Онно аҕыстаахпар киириэхтээхпин олорор ыалым эҥин хатаммакка тоҕустаахпар киирбитим. Тоҕус саастаахпар киирэн бараммын манна Баппаҕай оскуолатыгар биэс эрэ кылаас буолан хаалта. Ол иһин Хампаҕа бараммын сэттис кылааска үөрэнэммин сэттис кылааһы бүтэрбитим. Онтон сэрии кэнниттэн холкуоска киирэммин, дьоннорум холкуоска сүөһүгү үлэлииллэр этэ. Онно холкуоска дьоммун кытары үлэлэһэн киирэн барбытым. Онтон ол оскуолаҕа сылдьаммын даҕаны хайынын хайыҥҥы коньякылга кыһынын үөрэнэ-үөрэнэ хайын дьоммутун кытта оттоһон уонна бурдук былыыр бурдук ыһыыта диэн баар этэ онно бурдук ыһыытын үлэтигэр үлэлэһэн бурдук пыһан бурдук ысыһан оҕу сүүрэн үлэлиир этибит уонна пиэрмэҕэ арый бэһис кылаастан үөһэ үөрэнэр буолтум кэннэ айыҥҥы пиэрмэ дояркаларыгар үүт учуотчутунан үлэлиир этим. Биирдии доярка хас да үүтү ыырын, ону учуоттаан биирдиин аҕынан кытта учуотчуттар диэн ааттаан оннук үлэлиир этим. Онтон оскуоланы эттис кылааһы бүтэрэн бараммын холкуоска бэйэм холкуостаах быһыытынан киирэммин дьоммун кытта холкуоска араас үлэҕэ барытыгар үлэлээбитим пиэрмэҕэ эмиэ ол учуотчут диэн ат астааччы диэн уонна дояркаларга көмө борооскоҕо дояркалар борооскуларугар оҕуһунан бочканнан уу баһыыта уонна от, от тиэйэ аччыга көмө арааһына үлэлэргэ сылдьыбытым. Онтон түөрт уон алта сыллаахха комсомолга киирбитим. То комсомолга киирэн комсомолецтар эмиэ Туспа поручениелаах, туспа үлэлээх буолар этибит. Онно пиэрмэҕэ ыстаҥҥын, пиэрмэ үлэһиттэригэр көмөлөһөҕүн, ыарыйдахтарына холбуйаҕын. Уонна бар үлэлэригэр барытыгар, пиэрмэ ырааһырыытыгар, ыраас буолуутугар от-мас, пиэрмэ отуммаһын учуоттааһыҥҥа барытыгар үлэлэһэр этим. Онтон Туохха ол үлэлии сылдьаммын тыһыынча тоҕус сүүс түөрт тоҕус сыллаахха сельсовет сэкирэтээринэн үлэлээбит. Онно тыһыынча тоҕус сүүс биир уон биэс сылга диэри сельсовет сэкирэтээринэн үлэлээбитим. Оннуттан комсомоллаах буолан, син комсомольскай тэрилтэҕэ үлэ элбэх буолааччы поручение диэн быыбар балаһыанньатын быыбардааччыларга агытаатар быһыытынан үлэлиир этибит. Онтон дьааһыла аһыллыбытыгар Дьаһалаҕа дьаасла саап дьаасла саап буолбатахха онньоро дьааһыла диэн аһыллыбыта онно туоҕунан кыйбыт сестра воспитательница диэн дуоһунас баар этэ онно үлэҕэ киирэн бараммын отто пенсияҕа тахсыахпар диэри онно үлэлээбитим Онтон потом детсаакка да үлэлиирбитигэр тэрилтэҕэ үлэ элбэх буолааччы. Холкуостаахтар, холкуоска үлэ туох былаан биэрээччилэр от былаана диэн арааһынай сүөһү ылыгар көмөлөһүү диэн, дояркалар ыарыйдахтарын холбонуу диэн, онно барытыгар үлэлэһэн иһэр этим. Биһиэхэ туохха детсадка оттон сэбиэдиссэйинэн Елена Гаврильевна үлэлээбитэ Харлампьева. Кини ытыһал алтатынан биһиги барытыгар үчүгэйдик кыттан нэһилиэнньэ бары туоҕар ыытар үлэтигэр барытыгар кыттан үлэлиир этибит. Кэнсиэртэргэ, оонньуурга барытыгар иһин үчүгэйдик кыттан миэстэни, первое миэстэни куруук ылааччыбыт. Уонна детсаакка туохха диэри үлэлээн, тыһыынча тоҕус сүүс, аҕам биэс сылга дылы үлэлээн бараммын, кэнники эмиэ Сопхуоһунан үлэлээбитим, пенсияҕа тахсан баран. Онтон бу кэнники үлэтэ суох пенсияҕа олордоҕум. Биһиги тыһыынча тоҕус сирбиэн сыллаахха ыал буолбуппут, оҕолорбут, ис оҕо баар билигин. Оҕолор үлэлииллэр, это биир кыыс ити улууска юриһынан үлэлиир, биир кыыс нуучча тылын учуутала Хаҕан оскуолатыгар уолбут суоппар, Нина Луоҥу лабаатыгар суоппардыыр. Уонна тугу этиэххиний Оннуттан итинэн аты үлэлээн-хамнаан олордоҕум. Билигин сэрии бэтэрээнэ буолан олором. Э, Уруттуур бэтэрээнэ этим, бу эһэтти уон биэс сааппар эрии бэтэрээнэ буолбутум. Ону ытты бу Оннук итинэн тэрилинэ. Егор Гаврильевич, дьэ, хас сыллаахха төрөөбүт күнүй? Уонна ханна үлэлиһиччибит кыттан? Мен это тысяча тоғыз жүз отуз үс сыллаахха Лөкөтөөҥҥө төрөөбүт. Лөкөтөөҥ кыыгын арҕаа баһыгар онно Турарбах дьиэ баарыгар. Онно төрөөбүт үһүбүн. Ол дьиэбин өссө ойуур ойуур баһаара ийэбит этэ мин ойуур манна төрөөбүтүм диэннэр ол ийэм көрдүрэр этэ. Аҕам өссө кырабар өлбүтэ. Оҕом туту төрөөмөр маттото. Онтон бэттэх Одьуйа майбытын кэннэ Лөгөтөөҥҥө бэтэрээ өттүгэр дэриэбинэттэн тэйиччи оҕотонно ампаар дии туттубуттара. Аҕам оҕоһунан, атынан, мас сиэнинэн тутар этилэр, ону мин өйдүүбүн. Итара сэрии иннинэ этэ, түөрт дуонус сыллар диэккэтэ. Онно туппуттара. Онно убайдарым улахаттар этэ Оҕонооһой диэн, Ыстапаан диэн олор көмөлөһөллөр этэ. Биһиги то кыралардаах онно сэттэлээх аҕастаах оҕолор дуу көмөлөһүөхпүт таах мас ыыһын эрэ хомуйар этибит. Ол курдук төрөөбүтүм оннук. Онтон ханна үлэлээбиккиний? Кэлин ханна үлэлээбиккиний? Кэлин да ханна үлэлээбиккиний да? Манна мин түөрт уон үс сыллаахха Лөкөтөөҕүттэн манна үөрэнэ киирбитим первай кылаас. Ыалга айахтаабыттара. Аҕам киллэрэн, атынан киллэрэн ыалга айахтаабыта. Онтон буолла биэрбэй кылааһы бүтэрэн бараммын Нугу ыһыгар кыайан үөрэттэрэ кыахпыт суох сэрии бүттэ аны биирдэ үөрэниэм диэбиттэрэ. Маһын уурайан хаалбыт, первай кылаабыт. Онтон төрт уон алта сыллаахха иккиһин манна киирбитим, иккис кылааска киллэрбит. Төрт уон алта сыллаахха. Онтон ол онно иккис кылааһы хаалбытым. Хаалан хаалбытым. Онтон буоллаҕа төрт бэһэтте сыллаахха уонна төрт уон алта сыллаах үөрэх дьылыгар дьэ үөрэммитим. иккиһи бүтэрбитим. Онтон уон төрдүнэҕэ сыллаах үрэх уон төрдүн тоҕус сыллаахха Лукучооҥҥо оскуола аһыллыбыта аҥа. Дьэ онно үөрэммитим. Төрдүс төрт кылаастаах этэ. Үһүскэ төрдүскэ үөрэммитим. Онтон манна киирэммин бэһискэ, алтыска хэттиси биир икки ыллаахха хэттиси бүтэрэр ылбааны миигин Подуруостак диэбиттэрэ. Уон аҕыһын туолла. Ону производствоҕа холкуоска үлэлээтин дьон ууратан гааспыттара. Кэттиһи бүтэрээппин кытта тиирэ хаалта. Онтон буолла мин холкуоска буоллаанам эрдээмэн кэнниттэн үһүү үлэтээһин үлэлээн эрдэхпинэ армияҕа ыҥыран баттара. Учуокка турбутум, мин барбытым Лөкөтөөнтөн Андреев Баһылай бокуонньук уонна Лөкөтөөҥҥө ититим Хамаайап Дьөгүөр Иннокентьевич баар. Үһүөн бар Сонтоп Федот Алексеевич диэн ити суруйааччы баар. О барбыт. Онтон бу Хамаайап Дьөгүөр уонна миигин Ылан барбыт тирэх эһиги бараҕыт сибилигин аны биэс хонугунан Хонтааттан борохуот кэлэр, онон бараҕыт диэтилэр. Оттон Өндүрэй Баһылай уонна Силипиэнтэп ис Федота буоллаҕына хараххытыгар туох эрэ баар ону эмтээбинэн баар кэлин ыыт барыаххыт диэбит. Оҕото биир он икки ыллаахха бэһигэр армияҕа баран хаалла. Оттон комсомольск намуурга диэн куоракка тиийбиппит Кетпиттэрэ. Онно куурус молодого солдата барбытым. Онтон буоллаана алты ыйду, үһү ыйду ханнык үөрэттэмэ куур присяга ыллыбыт. Присяга ламбааҥы дьэ табааны ханна барарбыт билбэп. Табааны поезд колодама ыйда бардылар. Лахамаайаппы үһүдэрään каастым ол иккитэ ханна барбыта бит буолла. Оттон буоллаам Онто бу быланы Кытай кыранык сыга тилпик эпиппит. Тотчоо отут тоҕус армия Кытайга буоллаҕына били Советская армия онно баар бит, биир армия. Онно буоллаҕына биһигитин диэн онно кырыныыстаныга хатыы туоратанна биир строенан дьэ сатыы туоратаннар дьэ бэтэрээ туттан нүгүччү сыгардара атаараллар ынараат туттан буоллаҕына утары эмиэ ньуучча быһыардара уонна кытай байыаннайдара кэлэннэр дьэ ону бэрбиэккэ баҕаҥнан урутлаахпытын түөрэ һүлгүйэннэр сиэппитин хаанна дьэ оттон ону атын ол поездка олордон баран аны яо миигин Хамаайаба ханна дьыбыттан билбэппин миигин буоллаҕына аны Порт Артур диэн куорат баар онно от оттуурга маны икки сылы быһа үөрэнним. Онно буоллаҕына дьэ оо сырдахпына устаалым, биир он үс сыллаах устаалым нөллө диэннэннэ дьэ аһыы-кутуруу бөҕө буолтантан Маленков олордо диэн буолбута, онтон дьэ Хрущев үлэҕэ киирбит. Биир он түөрт сыллааҕы Хрущев кэл кэлбитэ Пуорт Артурга. Булгураанын министрэ оборона кэлбитэ. Ол кэлэннэр дьэ ол уонна уол кытай рукубуотсубата Моссолуун иҥин диэн баар диэбиттэрэ да биһигир тыалай аармыйа ону устуруойдаабыппыт. Киһи киһини билиэх буолбатах, туохта ыраахтан ыраах баайа көстөллөр. Ону биһигитин туохта чугааппатаҕым, аны күлүктэн эрэ көрөҕүн уонна бэйэлээн дьиҥнээх хайдахтан билбэккин. Дьэ, дьэ сыллаахха Аны Сэбиэскэй Аармыйаны таһаарарга диэн туох баар байыаннай сөпкүтүн, сэбиргэлгитин туох баары кытайды манна хааллараҕыт, бэйэҕит урутааҕы уонна сухой бойоҕу үһүктүгүт, аны поезка олордугут да бараҕыт. Дьэ түүн туруораннар биһигитин поезд кугама-симама ыйдьа баран хаал. Дьэ туох кылааҕы онтон буоллаҕына дьэ ол кырыныгыстаны туорааттылар мм гыннылар дьэ ол кимиэхэ аа Новосибирскай диэҥҥэ кэллибит дьэ ол эмиэ таһаараны туох бэс уулуун устуруойдаан кэлсилэр устуруойдатан бараннар дьэ туохтаатылар испииһэк бугуна аахтылар ааҕан ааҕан ааҕан ааҕан ол иһигэр аах испииһэги аахпыт салдааттарбыт бутикка баран иһин Энна диэбитим, мин испиякка баар өйүппүн итийиэккэ бардым. Дьон убай атын поезка олоттулар да илдьэ барда. Красноярскай ааһан Свердловскайынан Омскай диэнинэн ааһан Москваҕа тиийдибит арай. Хас да хонук Айбыыр бу ханна баран ийэбит диибинэ командирдартан бэйэбит да билбэппит диилэр малаастай командирдар. Ыстаастайдары өсөр көссөр да суох билбэппит олох. Ким командалыыр эшелону

Мин буоллаҕына онно буоллаҕына байанай аэродром баар секретнэй тутуохтук байанай онно буоллаҕына сөмөлүөттэр кэлэн түһэллэр иһин гыналлар ону буола ол майор уонна капитан хамаандыырдаах уонна старшай сержант диэн иһин диэннэр туох да баҕа отут буоламмыт дьоҕу сөмөлүөтү заправкалыыбыт кэлбитин уонна сууйабыт сотобут бүттэ Кэллэхтэн аайы инньэ Оттон биир уон алта сыллаахха түөрт сыл быһа сылдьаммын биир уон алта сыллаахха дьэ бу дойдубарга. Кэлэммин биир уон алта сыллаахха Лугучааҥҥа кэллим. Дьэ кэлбиппэр бу холкуос бырабылыанньата кэлээт Өрөппөххө даҕаны дьэ ыҥыраалла. Дьэ дьиҥи хабыр дьэ бэлэм киһи кэлбиккин дьэ дьэ билигин массыына кэлэр

холкуоһум холкуоһум төлүүҕэ диэри түөрт ый үөрэнэн балаҕан ыйыгар бүтэрэммит диэки мин мин уонна тутуу үөрэҕин Быылбаа бокуонньук бүтэрбитэ Петр Петрович Перденович холкуоһунай оскуоланы бүтэрбит үс балын быйан алталаах декарпыппыма аны халлааппын кытыйал массыына бутура дедовар сүүрдэ Ханнык массыына уһаппардаабыккыный? Ханнык массыына уһаппардаабыккыный? Хас массыынаҕа да? Ханнык массыынаҕа? Ханнык да? Ой, маҥнай сүүс пять, онтон сүүс сүүс остуон түөрт, газ bir on bir диэн газ алта уон үс диэн баара урукку мааркалар бу сэрии аҕынааҕы. Дьонтон буола олор уурайбыттарын кэннэ буоллаҕына Дьааны итиэн биэһин үс гаас биэһин үс диэн саҥа аҕыс цилиндирдээх дьулухан үчүгэй массыына кэллэ диэннэ дьэ дьэ бастыҥ киһибит эйиэхэ биэрэбит диэнэ миэхэ оччоҕону туран били туохха хампаны кытта холбоспуппут дьэ бараҥҥын ньиэбэттэн пригоннаан аҕал диэн дьэ миигин ыыттылар Итини ытаан уонча хонугун айаннааммыт пригоннаан аҕалбытым. Дьэ маны сүүт Дьэ сүүрдэрин ыттахпын диэн добуос массыына сүүрдэрин ыттахпына икки хыл үрдүбүтүм кэннэ аны туран ваннааҕы управляющай балаам бүгэр первэй ити манна дьэ кирбитин төттөрү лабыт хампаҕа тиийэн иннэ диэтэ уу баһарга уоппарбыт суох онон лабыт мин буола буолбаппын Аны буоллаҕа хопкуот дириэктэрэ билигаат ааһан кэҕистэ. Инженер баар оннун хампаҕа. Массыынатын ылыҥ, аах быһыытынан тутуҥ, бэйэтин була лөкөтөөҥҥө ыытыҥ. Ээтиим илбэҥэҕэ. Бүттэ. Мин буола буолбаппын. Аны дьэ дьэ хат-хонукка олорон боробууллуугун олор манна дии. Дириэктэр иннэ. Олорон көрдө хас хонукка. Дьэ ол аайы уоппускам уоту олорҕон. Хамнаһа уох. Олор ол хайдах дьиэм манна баар, кэргэним оҕолорум манна баар. Манна кэлэн хаал. Дьэ кэлбитим буоллана биир сыл эргэ баҕайы массыынаҕа үлэлээбитим борбуоска. Ол сырдах нэһиилигэр буоллаҕына ол сопхуос директора, ол уураппыт сопхуос директора саҥа борбуос баар кэлэр, ньиэбэттэн ону баран аҕаллым диэн. Уон үлэлээтим. Дьиҥи кытта анна быһыылаах. Дьонон ол борбуос көлөлөөх. Бу бит тоҥуоллаах кыт. Кэттон икки ылтан тоҕуаннаах кылгы дии оны борбуостаах. Онно бит биэм аһуунаҕа тыллаахха пенсияҕа таарбыт таккыбытым саам туон биэм биэм буолан онтон урут сокуон баарата икки хыл

тахкыбыт отут биэс сылга диэри пенсияҕа тахкыбыттар сыллаах төрүөхтэр бука бара билигин сэрии бэтэрээннэрэ диэн киниискэни ыланный уонна маһын биир тыгыр бэтэрээнин курдук уйгуота баар уонна ол сэрии бэтэрээнэ иһин биир таҥнаабаттар ону пенсияҕа олоробун билигин Оҕолорбун кытта кыыспын кытта олоробун. Оҕойдук. Дьиэ тас үлэтигэр диэн олох таһырдьаттан киирбэккин баһылаах. Хата билигин даҕаны туохпут отут үс сылтан туохха төрөөбүтүм дии от ыйыгар дьэ онтунаах дьэ холобу бу от ыйыгар тиийдэхпинэ хаспын туоламын холобу хэттэ өттүгүн түөппүн туолабын. Билигин даҕаны хаараамы таастан киирбэппин, үлэлиибин. Үлэлээтэхпинэ эрэ астынаама суох. Бэйэм доруобуйам үчүгэй. Туохтааны ис доруобуйабар үҥсүү суох. Дьэ бу сөбүөхтэрим, атахтарым, илиилэрим ыаддьаллар. Оттон эмиэ үлэлээбэтэхпинэ, эмиэ үлэлээн киирэн бардахпына, эмиэ да оны билиммэт курдук буолан хаалабын. Ол

Уол убайан бараммын оскуолаҕа икки күн ньаанньалаабытым, интернат оҕотугар ньаанньалаабытым. Онтон буоллаҕына эмиэ онтон били уурайдаҕым дии. Уол убайан бараммын манна балыыһаҕа икки ыһыл дуу, сылтан ордук дуу ньаанньалаабытым бу болотуоруйаҕа. уонна оччоҕо били ити туга хастанар этэ уора тэҥин оҥоһуллар этэ ити байбал эбээхилэ таанньа үлэлээбитэ уонна эмиэ иһи сууйааччыннан дьиэ сууйааччы обуорсаччаннан киирбитим маннааҕыны үлэли үлэлии онтон дьэ олох угайбытым онтон дьэ олоробун бүттэ

Ол ыыр бэйэҕэ оҕолоруҥ дылы. Уонна оҕолор иликтэр этэ. Оҕолор ити туохтан төрөөбүттэрэ. Алта уон икки сыллаахтар төрөөбүттэрэ. Уонна ийэм аҕам бааллар. Аҕам колхоз ыстакаанабыһа этэ үлэҕэ. Ийэм эмиэ бастыҥ дайаакка буолан биир сыл үһүс сыл бута биир сыл арыгынан ылта. Бастыҥ дайаакка этэ. От эдьиийим Маарыйа диэн ити Ньукулай Дьугуровскай кэлэ сылдьыбыт күөдьэ икки кыһыл үөл ылбыта. Эмиэ бастыҥ доярката. Оннугун илээһи хамнаах сдьубуппут. Ити Кирилэ буолла эргиччи аҕатын кытта үлэҕэ окко сылдьар этэ. Таас үлэ буолла, тиис үлэ буолла. Сылдьар этэ. Кыра баҕайы оҕолору дьэ оннук хордотолууллар этэ. Э Билигин эмиэ сүөһү тутарын бороҕон дии. Билигин улаханнык туохтаабаппын ити оҕолор бэйэлэрэ көрөллөр. Кыратык иттэххэ мин илиэтэх буолабын били куоктарыгар. Ийэм буолла биирдэ оҕотохон үлэ хааппыт. Онон тугаалахпын. Хас бииргэ төрөөбүттээххит? Уот чоҕотох дуу? Ээ, хоҕотох. Ээ, уот чоҕотох. Миигин төрүтөөтүү сүүрбэ сааһыгын өлбүт. Ону боллаҕына эбэлээх этим. Ол эбэм оҕолоон көрөн-истэн, иитэн киһи хара гыммыта. Уолум сэрии бүттэҕин дьыл өлбүтэ. Онтон ханна үлэлээбиккиний? Ото ити ол колхуос кэннэ сатаан киирбэх кыларыйан былыргы маҥнайгы колхуос буолбута.

Олоргуон хаһаайыстыба кия холкуоһуна теккия ыарахан элбэх баса. Кэмнээх булгут. Көмөлөһө туохтугуҥ айбаан суох. Ити оҕолор дала кыралар. Бэйэм эрэ төгүрүг эргийэр курдук. Буолан отто баччааты эт оҕолорум уотун кытыытыгар утабына күлүгүн.

Төрт уон сыллаахха бүтэрбит. Биэс кылааһын. Онтон тура кирээн төрт да сыллаахха ол ыйын он үһүс күнүгэр аҕабыт өлөн хаалта төрт уон сааһыгар. Тыачча аҕыс сүүс тоҕуон алта ыллаах төрүөх киһи төрт төрт да ыллаахха төрт уон түөрт сааһыгар өлбүтэ. Оттон улахан кыыспыт уончалаах, оттон Дуунньа диэн кыыс алталаах, Марпа диэн кыыс түөртээх, Аҕабыт Полон, ээ, ийэбит Полон ыарахан, ыарахан хаалан баран балаҕан ыйын биэс күнүгэр бу балаҕаҕа төрөөбүтэ. Онтон ыла ол оскуолаҕа үөрэммэтэҕим. Уонча хонугу куоттаран кэлбиппин уол Сивцев Тарааш Христофортович диэн учуутал бачча чугас олороҥҥун куоттара сылдьаҕын диэн аҕабыттаан таһырдьа анньан кээспититтэн ыла үөрэммэтэҕим. Онтон тура кэлэн Төрүччэ тоҕус сүүс алта уон түөрт сыллаахха Бүлүүтээҕи производственное управление диэн баар этэ. Ол управление паркомун секретарынан Мастропиус Дьөгүөрэп Текев үлэлээбитэ. Ол үлэлэрдээҕинэ олорон бу хортуол учаастагар кэлэ сылдьыбыта. Ол кэмҥэ була ол райкомнар, паркомнар, управлениелар бу кыһыл муннук кут суох үөдэн диэннэр Элбэх аппырыыстааннар үчүгэй баҕайы кулууптаах иннээх, маҕаһыыннаах уонна икки өттүгэр аҕар уһугар буол икки кыбартыыра дьиэлээх дьиэ туттарбыт. Ити хортуола олоттор туһанаммыт. Ол туттарарбыт кэммэр Ромна Аланна киирбиттэрин кэннэ кэлэ сылдьыбыта. Ол киһи ол кэлэ сылдьан баран тугу да хаҥарбакка баран хаалбыта, мунньахтаабыта, хайаабыта. Ол мунньахтаан тиийэн баран, ол сыл ол управление эстибитэ, Хрущевское управление диэн этэ. Туохха норуот ааттааһынынан. Ол управление эстибитин кэннэ эстэригэр Март Трофимович Егорев оркуом секретаря буоллаҕыт. Ол ураа хоруйан ыыппыт миэхэ. Бу Папайы нэһилиэгин Өктөөбүр холкуос учаастагын хэбириссэйин Баһылайап Дьөгөр Баһылаайабы Сэбиэскэй партийнай оскуолаҕа оскуолаҕа үөрэнэргэ командировкалыырга дии. Онтон баллаҕа тоҕус эрдэ сыллаахха киби бүтэрэбит. Сэбиэскэй партийнай оскуоланы бүтэрэбин оттубу хойут үлэһит буолбутум. Ол кэннэ улаханнааҕа тоһуох буолуо, хэрии-хаҕынааҕыны кэпсиим бэйи. Ычча тоҕус сүүс төрт уон биир сыллаахыта хэрии буолбута. Ол кимиэхэ барытыгар биллэр. Ол хэрии-хаҕына буоллаҕына мин уон биэстээх уолбун. Ол уон түөрт саастаахпыттан пиэрмэҕэ үлэлээбитим. Ийэм буоллаҕына эмиэ хотон үлэтигэр үлэлээбитэ. Мин буоллаҕына уон биэстээх киһи, үөрэхтээх киһи, бу дойду ким да, холкуос председателэ Алексей Никитов Николаевич диэн үс буукубаннан илии баттыыр. Мин үлэһитим тойонум буоллаҕына пиэрмэ хөвилиссэ Федоров Егор Иванович диэн киһи үс буукубаннан илии баттыыр. Олорго дьоһуруксуттуур буоллаҕым дии. Мин туохпар отчуоттары диэтэннэрин бүтүннүү. Отчуотта сүүрбэ түөрт нүөмэрдээх отчуот диэн баар, пуорма диэн баар. Ону эҥин барытын миэхэ оҥоттороллор. Туохпар отторун, ороскуотун, аһылыктарын, ороскуотун, сүөһүлэрин учуотун, Дьон көлөһүнүн күнүн киллэрии билиҥҥиннэн хамнастааһын курдук үлэни бүтүннүүтүн миэхэ толотторон. Оһойдон дэлби үөрэнэммин ол туох да дьахха үчүгэй да суруйар буолбутум, сахалыы, нууччалыы суруйабын диэн киһиргиэххэ табыллыба. Оһойдон буоллаҕа сэрии буолан дьэ сор олох дьэ үөскүүр. Эптиэ. Онно буоллаҕына сэрии буолбута Аҕайа хоммутун кэннэ от ыйын үһүс күнүгэр Уоһук Писарин уол Сталин араадьыйанан этиитэ диэн Кыым түөрт страницатыгар тахсыбыта. Кини этиитэ, араадьыйанан этиитэ дии. Дьэ ону пропагандалаа диэн буолла. Бу мантан мииги бу үөрэхтээх иһээн эрэ бааргын, онон дьэ бу маны отчуттарга, пиэрмэ үлэһиттэригэр, кэрийэ сылдьаҥҥын бу Сталин дакылаатын этиитин, төрүөтүн бүтүннүүтүн туохта үөрэт диэн, тиэмэлэринэн диэн, өстөросдьыалларынан диэн. Ол сылдьан отонно ким диэн баар этэ, манна партийный секретарь Полина Николаевна Осипова диэн, ити Марк Игнатьевич кэргэнэ буола сылдьыбыт, түөсэ familia да баар ийэ төрүт түбэһэн өлбүтэ. Ол киһи дьаһалынан ол Сталин дакылаатын Бынньа арыылаахтаах харбалааҕынан эбиһинэн, бу киминэн да бүгүннэн, бу чэмпэрэ диэккиннэн, бу манан, тэрийэ сылдьаммын үөрэттэҕим. Этэрбэскин былакымынан илдьэҕин, оччолорго таҥас диэн суох хаппыкы диэн мэлигир, атах хыынньа сылдьаҕын, ардах буоллаҕына кураан буоллаҕына этэрбэскин кэтэҕин, ол сылдьаҥҥын ол отчуттары, сүөһүлэһиттэрин үҥүннэрэ кыттар. Ол ыстаан дакылаатын Дьэ үөрэппитим диэммин билиҥҥэ дылы өйдүүбүн ону. Ону ыстаалын этиилэрэ баар, туох да хайдах кыырыктаах этиилэр эптэ. Наше дело правое диэн. Поведа будет к нам диэн эптэ. Итиннэ чем помочь фронту диэн баар. Дьол онну оннуктары үйрэтэн оонньоттор оо дьэ уоһук ыстаалын барахсан этиитэ үчүгэйин дьөштөөҕү биһи кыайахпыт диэн да ураа дэһэллэр оҕонньоттор. Холобур, Арыылаахха Миитирэппээнэп диэн баар этэ. Манна Баһылай Баһылай Ньукулаайабыс ыллыыр оҕонньор диэн баар этэ. Олор ыгын бирээбэ илиилэрин ыры ууна олороллор. Бу барахсан этиитэ үчүгэйин диэн. Онон дьэ биһиги туох эмит, туох эмит көрдүүр да буолла, онно сөһүйүөм эҥэ уруллуута тарҕанан игэтэ. Били түөрт уон биир сыллаахха эрийэ маҥнайгы сылыга. Оннук, онон буоллаҕына дьэ Оны атаасыалатаннар онно сылдьыбытым. Онтон кэлин ол кэлин ол эрэ кэннит ол да кэнниттэн түөрт он икки сыллааха хомсомолго киирбитим. Хомсомолскай тэрилтэ секретардаах илдьибитим. Онтон буоллаҕына ол күүһэ биргэдьиирэ буолан өҥ гынан төрт он алта сыллаахтан төрт он тоҕус сыллааха дылы Һылгы пиэрмэтин Һылгы пиэрмэтэ Хевелицая диэн дуоһунаска холкуоска холкуоска үлэлээһин дьыбыта. Ол тухары биир да бэрэссэдээтэл үөрэхтээх бэрэссэдээтэл диэн суох. Эдээлисэп диэн киһи кэлээт дьыбыта эмиэ үөрэҕи суох киһи куһаа ханна суруйар этэ ол. Ол онно оннуктарга суруксуттааммын, онон алтан тыын ыламмын, онон кэм үөрэнэн, дьону кытта үлэлээммин, онон үөрэххэ киирдэҕим дии. Туох да үөрэхтээ кытаанах этэ. үс сылы быһа Советскай партийнай оскуолаҕа үс сылы быһа нэһиилэ биир ый курдук сынньалаҥнаах быһыылааҕа икки төгүл хоньукул диэн аатта. Онно үөрэнэн мин бу киһи буолан баччааҕы дылы кэллэҕим дии. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс төрт да он тоҕус сыллаахха бу ити Борускуобуйа Өлөксүөбүнэ эмээхсини эмээхсин буолуо диye. Эдэр этэ буолла. Онно уон аҕаһым диир этэ. Ону тэринэн ыламмын, атта бу баччааҥҥын уҥун-оҥоно төрөтөн, уҥан эрэ оҕобун, уҥантан тахха оҕону төрөтөн, орохторун киһи хара гынаттаан, уонна орохторо ити өлөн сүтэн, ордононнорута олорон баччааҥҥылы кэлилиннэ. Ол кэлэн бу аварияҕа түбэһэммин ыалдьан сүтэн, иэдэйэн отто бу олордоҕум. Херии хаҕана диэн ыарахан этэ, условия. Өп да. Он, онно мин олох улахан дьоннору кытта табыстаҥҥа үлэлиир, сорду үлэлиир эп да. О бригадирдэрин били көрөһүн күнүнэн киллэрэллэрин билбэт буолам. Мен эрэ баран киллэриэхтээх буоллаҕым. Онно эҥэ сылдьан, эҥэ кынан өлүүнү-хүтүүнү барытын аччыктааһыныҥы барытын көрдөҕүм дии. Ол түмүгэр бу нэһилиэккэ биир да киһи өлбөтөҕө эпти. Хоргуйан өлүү диэн бу нэһилиэккэ учуоттамматаҕа. Биир эмээхсин өлбүтэ, Григорьева диэн эмээхсин. Ол буолла ити хочоттон ыалга киирбитин ыаллар хоннорбокколор Харыйалаах Хоморобун диэн тириигэ быстаран онно охтон өлбүт этэ. Уонна оттуол ыгын да диэкки, бу да диэкки, оттуол онно туспа холкуос этэ, ыстаала холкуос диэн. Абарасылап холкуоска киһи өлбөтөҕө. Ону то туох бар үлэлэрин бүтүннүүтүн сурук хаһан да баҕарар быһаарар буоллаҕа да дьаһал. Тохпор мунньаҕын боротокуола диэн, аны дьону хоруйаргар суругунан дьаһал диэн, аны сурах отчуотуҥ буолла суругунан буолар. Оннук-оннуктарга үлэлээн мин онтон киһитийэммин ол син киһи буоллаҕым. Чэһэ тигиттик уонна ыйыттаххытына эппиэттиэхпин сөп. Ону тугу ыйытыахха Билигин хас сааһын буолла? Охон биир сааспын ыам ыйын төрдүс күнүгэр туолан олоробут. Ээ. Абыттык. Охон биир сааспын. Ол тухары ол ула ыалдьыбакка куртаҕым даҕаны, сүрэҕим даҕаны, быарым даҕаны билиҥҥэ дылы үчүгэй утрамбылан матаан булар дьаххай доруобай киһи буолуох эбиппин. Ону ол утрамбылынан мын иэдэйдим. Уонна сэрии саҕана буоллаҕына, ол оҕолорум тулаҕайах буоланнар, хас ыҥырык аайы манна туохтан справка ылан киирэр этим сэбиэттэ. Оҕолорум манныктар диэн, кыралар диэн, ону иитиэхтээхпин диэн, ол Мудрицкай диэн военком баар этэ, мин сылдьарым баҕаны. Ол киһи олоҕо аһынан укатын балыкка бар диэбитэ биирдэ. Ону буоллаҕа итини бүгуйахха кэннэ балыкка айылаабытым, ол эрэ чэ ол туохха үгэскэ армия сулусубалаабытым дэ. Ордук. Урут олох туохтаҕына ол дьиҥинэн ити эрэйдэри олох ахсыбаппын барыта үчүгэй курдук саныыбыммын. Киһи буолан баран хайда эрэйдэммэт буолуй. Ол эрий буолар, үөдэн буолар. Оҕолорун тулаайахтар. Онто сотору ийэбит өлөн хаалбыта. О барыта эрэй буолла. Ол онно иһин үчүгэй ону-маны өйдөөн, төйдөөн Биир биир үрүүмкэ өрүҥүн испэккэ, биир хамсатыбаҕа тардыбакка көһөн кэллэҕит. Орүгүн испэтэҕиммит элбэхтик. О били кэнникити уопсай мунньахтарга муода буолуутугар онно кыратык хапсыбытым буолуо. Муода. Э, отакыйда муода буола сылдьыбыта дии, манна туох бар бастыҥнар мунньахтара буоллун, оройуоннай ол бу араас бэрэпириэнсийэлэр буоллаҕына остолобуойга мунньаннара аһаталлар. Арыгыны-өһүнү баҕарар иһиэххин сөп. Ону испэккэ-аҕыйаабакка сылдьыллыбыта дии. Билигин хас сиэннээххин уонна хос сиэннээххиний? Ээ. Билигин хас сиэн уонна хос сиэн баарый? Отут сиэн баар буолуохтаах. Итиэннэ була хас буола аҕыс буолла да хаста? Аҕыс аҕыс. Аҕыс сиэн. Хос сиэн.